Helo! A heddi, dwi'n cael cwmni siop lleol sy'n gwerthu ffrwythau a llysiau ym Mhorthordawe a sydd wedi bod yn brysur iawn yn helpu'r gymuned yn ystod y pandemig. Felly croeso cynnes i chi. Hoffech chi gyflwyno eich hun i ni? Helo, a fe nhw i yw Kelly, a fi'n gweithio mewn Frosty's Greengrocer mewn Pontydawe. Um, mae Mae fe'n siop organic gyda whole foods a um, CBD oil a fel zero waste hefyd. Fantastic, fantastic. Mm. Felly dyna enw'r mm. siop i chi. Frosties y Pont Ardawe sydd gyda mi heddi. Felly yn amlwg, fel o ti'n dweud, mae sawl peth gwahanol gyda chi yn y busnes a hefyd yn siop prwythau, siop llysiau, felly digon o ddewis i gael i bawb. Ie, ie, mae ma, um, Aladdin's Cave mae pobl yn galw fe. popeth, popeth i gael i'r dant pawb, ffantastig, dyna beth sy'n hoffi glywed. A mae'n neis wrth gwrs i bobl i gael ffrwythau a cynnyrch ffres lleol hefyd, yn dweud? ie, sy'n dod i'r um, dod o y gŵr hefyd. So mae'n local, ni'n supporto um, local uh, farmers o hefyd. So ie, yeah. yeah, mae'n ma bws pwysig nawr. Mwy, wel, mwy nawr. Um, Ond ie ma'n ma'n ma'n bwysig iawn. O fi'n cytuno bwysig iawn a ma'n neis bo' chi'n cefnogi'r ffermwyr lleol a fel chi'n gweud mae'n neis bod pawb yn gallu cefnogi gilydd enwedig fel chi'n gweud yn ystod hwn i gyd. Yym felly ffantastig yeah. felly fi'n cymryd bo' chi'n brysur iawn a ch'mo' ma' llwyth o bethe gyda chi felly dwi'n cymryd taw dim hobi yw hwn a bod e'n swydd ac yn fusnes llawn amser gyda chi? So ie, yeah, mae ddim yn hobi, ond mae wedi dechrau am kind of um, passion, achos fi wedi uh, self-healed uh, fibromyalgia. Um, a hefyd i cadw y immune system lan, mae rhaid i ni cael um, organic food a you know, real food Ie, um, bendant. Fantastic. Felly, ydyfe dim ond chi sy'n gweithio yn y busnes? Nid yw'r teulu cyfan yn helpu allan? Ie, yeah, mae ma tad, mam a brawd fi yn gweithio um, gyda ni hefyd. So, mae, ie, yeah, family business. O, oh, ffantastig. Hyfryd, a mae'n neis i gael y teulu cyfan yn gallu cydweithio um, a creu busnes llwyddiannus iawn gyda chi fanna. Felly, Gwych, ardderchog. Yn amlwg, fel chi'n gwybod, mae sawl cyfnod clo wedi bod a ni'n ganol pandemig, felly shwt nath y pandemig effeithio chi fel busnes? Chi wedi gorfod newid fel chi'n gwerthu pethau? Ie, yeah, um, so mae um, opening times wedi newid. Uh, ni'n agor yy ten till four nawr yym a ma' bocsys ni wedi mynd lan, ni'n siŵr ni'n neud yym dou- dau cant o bocsys pob wthnos. Waw. Yym on' ma' footfall sy w- wel sy wedi mynd lawr mewn pontydd ma' pe- ma' pontydd wedi mae'n mae'n newid yym a fi'n credu ma' pobol yn ddim yn dod mas nawr achos mae mwy o siopau'n mynd like a- a- online shopping um, so mae hwnna'n like affecting us. Mm. Ie, yeah, bendant. A fel chi'n gweud, yw pobl ar hyn o bryd felly ddim yn teimlo'n hapus um, i fynd allan i siopa'n ffantastig mewn ffordd bod y boxes wedi cynyddu gyda chi a bod chi dal wedi gallu gwerthu yn ystod y pandemig ond y fe, cael y cyfle hynny. Ie... Fantastic. ...Fi'n lwcus la- yy iawn gyda bocsys. Ie bendant bendant. A fel fel yn ystod y cyfnod hyn fel chi'n gweud ma'n bwysig bo' ni'n ca'l pethe organig pethe sy'n helpu i'n iechyd ni ac felly mae'n handi bod y bocsys yn ar ga'l yn barod i bobol i brynu. Felly yn amlwg fel wyt ti'n gwbod mis i fynd bach fwy na mis cyn y Nadolig. Ydych chi'n edrych ymlaen fel teulu? Ie, oh, yeah, fi yn, fi yn, ond mae ma Nadolig i ni yn, um, o, oh, mae'n mae well, mae'n, you know, mae 16 hour shift, so ie, yeah, fi ddim yn edrych ymlaen i wneud boxes lan, ond fi'n fi, edrych ymlaen yn, yn sant dod lawr y chimney, so. Bydd yn hyfryd yr o'ch chi cael wythnosau prysur bod chi'n gallu cael diwrnod o ymlacio ar ddydd Nadolig. O, ie. Yeah. Ie, yeah, fi'n credu fi'n mynd i cysgu am like, wythnos, fi'n credu. Bendant, i wneud lan am y shifftiau hir, ddim yn beio chi. Fantastic, felly'n amlwg, cyfnod prysur iawn i chi. Os mae rhywun eisiau dod i'r siop neu cysylltu gyda chi, Shwt allan nhw'n neud hynny? So, ti gallu orda, um, ti gallu mynd ar Facebook neu Instagram a um, rhoi Frosty's Green Grocers mewn, a ti gallu neud, uh, like, um, order box uh, trwy'r hwnna, a neu ti gallu dod mewn, ni'n agor um, nadolig, os nos nadolig, fi'n credu Monday, um, lan i um, Christmas Eve hefyd.